אקעי, סאו ברוכים הבאים, אונז גיימיר איבערגיין איידיעס וויאזוי צו הענדלען אזעלכע סיטועשאנס וואס אונז זעהן מיר זיך היינט אין די סטאק מארקעט, מענטשן האבן אינוועסטעד געלט אין די מארקעט, אין די לעצטע יארן איז עס געווען פריטי מאטש א סטרעיט ליין אפ, מען האט נישט געכאפט אז ס'קען אמאל געשען וואס איז יעצט געשען, און מען ווייסט נישט וואס ס'גייט זיין ווייטער, סאו אונז גיימיר קאווערן מיטן אייבערשטנ'ס הילף זאכן וואס איידיעס וואס ס'קען דיך העלפן סיי צו קענען פארמיידן לאס וואס ס'פעלט נישט אויס צו האבן, וויאזוי צו הענדלען לאס, און סיי וויאזוי צו קענען נעמען עדווענטעדזש פון די סיטועשן כדי צו קענען מיטן אייבערשטנ'ס הילף ארויפגיין און נאך מאכן געלט פון די יעצטיגע סיטועשן. א קאפל אוו טינגס וואס איך וויל קודם איבערגיין. קודם. טאמער האסטו עני קוועשטענס קענסטו עס אריינלייגן אין די טשעט ווינדאו, איך זאג נישט צו אז מען גייט אנקומען צו קוועשטענס היינט ווייל אונז האמיר זייער אסאך צו קאווערן און איך וויל טרייען אנצוקומען וויפיל איך קען, אבער אויב ס'וועט בלייבן צייט לייג עס אריין ווי שנעלער ווייל כ'וועל טרייען צו גיין פון די ליסטע פון אויבן אויף אראפ. איז אזוי, יעדער איינער וואס איז דא אויף די קאל, א שמח. איז דא אדער ווייל ער האט פארלוירן געלט אין די סטאק מארקעט אדער ווייל מען וויל טרייען צו נעמען עדווענטעדזש פון אפערטוניטיס. דאס איז נישט קיין ווארקשאפ וואס אונז גיימער האבן פון סתם בלא בלא בלא בלא, ס'גייט זיין גוטע אינפארמעישן וואס געוויסע פון די אינפארמעישן וואס אונז גיימער איבערגיין איז דא געוויסע מענטשן וואס ווייסן עס, ס'איז דא געוויסע מענטשן וואס ווייסן עס נישט, אז דו ווייסט עס וועט עס זיין א גוטע חזרה, ס'וועט דיך העלפן צו קענען קלארער ווערן, און אז דו ווייסט עס נישט, עט עס זיין א נייער לימוד, אבער ס'קען זיין א שווערע לימוד אויך. וועגן דעם רעקארד איך עס איך וויל זאלסט קענען צוריק גיין עני טיים צו די רעקארדינג און עס איבערהערן נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און צום סוף פון די גאנצע פרעזענטעישאן וויל אין יעדער צו זיין צייט און מען ענטפערן קוועשאנס איך קען אויך איבערלאזן א אימעיל אדרעס קענסט שיקן א אימעיל דארט האסט א שנעלע קוועשאן וואס די ווילסט מיך פרעגן קענסטו מיך פרעגן אבער איך קען נישט גענוג סטרעסן די זאך פון עס איבערגיין נאכאמאל און נאכאמאל ביז ס'ווערט א טבע אין דיר, ביז ס'גייט אריין אין די אינסטרינקט, ביז דו פארשטייסט וואס דו האסט צו טון, און דו זעסט א מארקעט, און דו זעסט א סיטועשאן, יו קנאו עקזעקטלי וואט יו ניד טו דא, ביקאויס מאוסט פיפל וואס פארלירן געלט איז, קומט עס ווייל זיי זענען אין געוויסע פאזישאנס, אדער זיי טרעידן, אדער זיי אינוועסטן אין די מארקעט אן קיין שום פלען, סתם ווייל יעדער טוט עס, יעדער מאכט געלט, ס'מאכט סענס צו טון, ווייל יעדער טוט עס, טו איך עס אויך, מ'רעדט אין מקווה פון עס, רגע, אקעי, פיין, האסט געקויפט די און די סטאק, קויף איך אויך, אז דו גייסט מיטן אייבערשטנ'ס הילף זיך לערנען דער סטרעטעדזשי זי צו איבערחזר'ן נאכאמאל און נאכאמאל ביז ס'גייט ער אריין גוט אין די ביינער, און אויך אויב דו קענסט נעמען נאוטס, אויב ביסטו אין א פלאץ פון נעמען נאוטס ווי דו קענסט נעמען נאוטס וואלט איך זייער אינקארעדזשט צו נעמען נאוטס און דאס איבערגיין נאכדעם, און אסאך מאל גייט זיין. אין געוויסע פוינטס פון די ווארקשאפ וואס ס'קען זיין אויב ס'איז איבערהויפט אויב ס'איז נייע לענגוויטש פאר דיר אז דו גייסט פילן פאוערלעס אוי דאס איז צו שווער פאר מיר אוי איי דאנט טינק איך גיי דאס קענען מאכן איי דאנט טינק ס'איז א זאך וואס איך קען לערנען איך זאג עס ספעשל ווייל איך וויל זאלסט וויסן אז ס'איז דא כ'האב נישט קיין ספק אפילו אז ס'איז דא מענטשן וואס זענען קלענערע חכמים ווי דיר און זיי האבן עס געמעסטערט, סאו איך ווייס אז דו קענסט עס מעסטערן, איך ווייס אז יעדער אויף די קאל קען עס מעסטערן, און יעדער אויף די קאל קען מצליח זיין מיט עס, באט איטס א לערנינג קורף אזוי ווי יעדע זאך, דארפסט לערנען, פאנגסט אן פון ווי דו ביסט יעצט, גייסט צו די נעקסטע סטעפ, נאם צו די נעקסטע סטעפ, ביז מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועסטו עס מעסטערן, וועסטו קענען לערנען, וועסטו קענען הנאה האבן. סאו דאס איז די הקדמה וואס כ'האב געוואלט מאכן, וויטאוט עני פירדער אדו, לעט מי דזשאמפ אינטו די פרעזענטעישן. און איך גיי שעירן מיין סקרין. געוואלדיג, סאו וואס אונז גיימיר היינט קאווערן איז, האו טו מענעדזש יור סטאק פארטפאליאו, קען איך דאס אראפרוקן דא זאל עס נישט שטערן, וויאזוי צו מענעדזשן דיין סטאק פארטפאליאו אין טיימס אוו א רעסעשן, יעצט אונז האלט מיר נאכנישט יעצט ביי קיין רעסעשן, באט דער איז פריטי מאטש רייטינגס אין די וואל אז ס'איז זייער זייער נאנט אנצוקומען צו א רעסעשן, צו ס'גייט עפעס געשען א נס און ס'גייט זיך צוריק ארויפדרייען ס'וועט אנהייבן צוריק ארויפצוגיין, איט דאזענט לוק לייק, אלעס קען געשען, און איין זאך וואס וועסט דיך אויסלערנען אין די סטאק מארקעט איז, נעווער סעי יו נאו פאר שור, זאלסט אייביג וויסן ס'איז דא א מעגליכקייט, אז ס'גייט זיין אנדערש ווי דו האסט פרעדיקטעד, ווייל אויב ווייסטו פאר שור דעמאלטס קענסטו מאכן א מיליאן דאלער איבערנייט, יו נאו עקזעקטלי וואטס גאוינג טו העפן, סאו דארף מען סתם סתם זעהן וועלכע מינע טרעיד לוינט זיך צו מאכן, וועלכע סטאקס לוינט זיך צו קויפן, סאו דו ווייסט נישט פאר שור וואס ס'גייט זיין, סאו ס'קוקט אבער זייער שטארק אויס מיט אינפלעישן און מיט און מיט געז אויל פרייסעס און מיט וואר און מיט וואס נישט, קוקט אויס אז דאס איז ווי ס'גייט אפישעלי, די מארקעט אפישעלי הייסט עס אז ווען די מארקעט ראסקעט ביי צוואַנציק פראצענט דאון פון די היי פון פריער אראפ צוואַנציק פראצענט דעמאלטס איז א רעסעשאן. פרייטאג איז עס שוין דארט געווען און נעכטן האט עס אויך געטאטשט אביסל, מען האט עס ס'זעט אויס ווי מען טרייט זיך אנצוהענגען אויף צוקער שטריק, מען פושט עס צוריק ארויף ווער די אלע אינסטיטושען וואס זענען אינוועסטעד דא מיט די ביג ביג מאני האלטן דאס זיי טרייען זייער שטארק ס'זאל נישט אנקומען צו די נאמבער צוואַנציק פראצענט דאון באט ווי לאנג גייט עס קענען אנגיין נאובאדי נאוס א דעי א טו דעיס א וויק טו וויקס נאובאדי נאוס באט קיינער ווייסט נישט וואס ס'גייט נאכדעם זיין סאו די קוועשאן איז האו דו יו מענעדזש יור סטאק פארטפאליאו אין טיימס אוו א ריסעשאן אדער אין א דאון טיים אזוי ווי אונז זעמער יעצט בכלל אין א דאון טיים סאו כדי צו קענען מינימייזן לאסעס און מעקסימייזן געים. סאו די ערשטע זאך וואס איך וויל איבערגיין איז א ליטל ביט אוו היסטערי, היסטאריקל פעקטס. איך גיי ענק נעמען אין די סטאק מארקעט אין געוויסע צייטן, איך גיי נישט דורכגיין צו סאך ווייל ס'נישט דא צו סאך צייט, איך וויל טרייען זייער שטארק צו זיין פינישד ביי פייוו פארטי פייוו. אז ס'וועט זיין נאך קוועשטענס וועל איך בלי נדר בלייבן נאך א צען מינוט, באט טאמער, איך וויל זייער שטארק פאוקעסן אויף די יסודות וואס אונז גיימער קאווערן. סאו היסטאריקלי ספיקינג, איך וויל נעמען אפאר צייטן אין די היסטארי און און טרייען צו ענעלייזן וואס איז געווען. וואס דו זעסט דא איז, דאס איז א טשארט א טשארט פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט אדער די אי טי עף פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט, SPY, דאס גייט פון פעברוארי צוויי טויזנט און צוואַנציק און ביז מעי צוויי טויזנט און צוואַנציק צו, סאו בערך אביסל מער ווי א יאר, פון פאריאר פעברוארי ביז יעצט, און די טשארט איז עז אוו היינט אינמיטן טאג. סאו די לעצטע באר וואס דו זעסט האלט זיך נאך אינמיטן דעוועלאפן, סאו עס איז פריטי מאטש א עקוראט טשארט עז אוו ווי אונז שטייען מיר יעצט, סאו וואס דו זעסט דא איז אז אין א טאטאל פון עלעווען מאנטס פון פעברואר צוויי טויזנט און צוואַנציק און איין ביז דזשענעווארי צוויי טויזנט און צוואַנציק טו זעסטו ווי די מארקעט איז געגאנגען אפ אפ אפ אפ אפ א גאנצן צייט ארויף געגאנגען ביז ס'איז אנגעקומען דזשענעווערי צוויי טויזנט צוואַנציק טו ווען ס'האט אנגעהויבן די וואר מיט די אלע פראבלעמען וואס מ'האט אנגעהויבן צו האבן און קוק וואס איז געשען יעצט. סאו אונז האלט מיר יעצט מעי צוויי טויזנט צוואַנציק טו און די מארקעט האט אראפגעטראסקעט ווי האט עס אראפגעטראסקעט? אונז האלט מיר יעצט דארטן ווי אונז האט מיר געהאלטן ביי לאמיר צוריקגיין א סלייד.

קוק אויף די טשארט העסטו זעהן די ליין פון אונטן עקזעקטלי ווי מען האט געהאלטן פעברואר טו טאוזנט ענד טווענטי וואן, סאו בעסיקלי איבער א יאר פון געינס אפגעווישט און מען האלט צוריק ביי סקווער וואן, דעטס ווער ווי האלדינג טודעי, יעצט די שאלה איז וואס יעדער איינער די מיליאן דאלער קוועסטשן וואס יעדער איינער וויל וויסן איז ווער אר ווי גאוינג נעקסט, וואס גייט נעקסט זיין, גייט עס זיין געענדיגט מיט די גאנצע זאך וואס איז געגאנגען אראפ און ס'גייט אנהייבן צו גיין ארויף אדער גייט עס ווייטער אראפגיין אזוי ווי היסטאריקלי ספיקינג און אונז גיימיר אריינגיין אפישעלי אין א ריסעשן? דאס איז די מיליאן דאלער קוועסטשן דעט עווריבאדי וואנטס טו נאו. סאו פאר אונז גיימיר אריינגיין אין דעם, נישט ווייל איך ווייס יא וואס ס'גייט זיין, באט עטליסט קען מען עס דורכשמועסן געוויסע סיטועשענס געוויסע סינעריאוס האו טו הענדל איט בעיסד אן סערטען אוטקאמס. סאו לאמיר נעמען נאך א היסטאריקל פעקט וואס דו זעסט דא איז דו זעסט דא א טשארט א טשארט פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט פון נאוועמבער צוויי טויזנט זעכצן ביז פעברואר צוויי טויזנט צוואַנציק, טרי פוינט טרי יערס, דריי יאר מיט דריי חדשים, די די די ס'איז געגאנגען ארויף א יא ס'האט געהאט באמפס אינדערמיטן באט איך קען נישט יעצט רעדן פון די באמפס אינדערמיטן איך רעד יעצט אין דזשענערל יעדער איינער ווייסט וואס דא איז געווען דא איז געווען די קאוויד אקעי באלד ווען אונז רעדן פון דעם אבער אקעפנים די מארקעט איז ארויף געגאנגען סטרעיט ליין אפ מאר אר לעס אקעי וויפיל איז די מארקעט ארויף געגאנגען פון נאוועמבער צוויי טויזנט זיבעצן ביז פעברואר צוויי טויזנט צוואַנציק פֿינף און פֿופֿציק פראצענט, אבער ס'איז געווען אווער טרי יערס, אביסל מער ווי דרײַ יאר, סאו קענסטו נישט אנרופן פֿינף און פֿופֿציק פראצענט, דו דארפסט עס צוטיילן אין דרײַ יאר, סאו ס'איז ארויפגעגאנגען בערך גיוו אר טעיק עיטין פערסענט א יער פאר טרי יערס, פון נאוועמבער צוויי טויזנט זעכצן ביז פעברואר צוויי טויזנט צוואַנציק.

סאו נאך קאוויד וואס איז געשען? האט די מארקעט אנגעהויבן ארויף צו שמייסן אזוי שנעל, ס'איז א חידוש ווייל נארמאל געשענט עס נישט אז די מארקעט זאל אזוי שנעל ארויף גיין, מ'זאגט אין די מארקעט זאגט מען אז איט טעיקס די סטעירס אפ ענד די עלעוועיטער דאון, דא קענסטו זען ווי שנעל ס'האט אראפגעטראסקעט, און דא קענסטו זען. די שטאט איז ארויף געגאנגען הגם דאס איז בכלל נישט שטאט דאס איז גאנץ שנעל ארויף געגאנגען אבער אקעפאנא די זעהסט ווי שנעל סאיז ארויף געגאנגען צוריק סאו וואס סגייט יעצט זיין ווייס איך נישט אבער סאיז א חידוש צו זעהן וויאזוי אין איין חודש האט די מארקעט געטראסקעט פון צוריק אפגעווישט דרײַ יאר איין חודש אפגעווישט דרײַ יאר אויף געינס סאו שטעל דיך פאר וואס אונז גיימיר אגאנצן צייט אויך פאוקוסן דא איז וואס וואלסטו געטון ווען וואלסטו געקויפט און ווען וואלסטו פארקויפט? וואס וואלסטו געטון אין דיין סיטועשאן ווען דו וואלסט ווען געווען דעמאלטס אין די מארקעט, און קען זיין דו ביסט געווען דעמאלטס אין די מארקעט, וואס וואלסטו ווען געטון? לאמיר נעמען נאך א זאך וואס אסאך מיין מיין עידזש געדענקט עס נאך, עס איז דא אסאך אידן וואס זענען יונגער פון מיר, אבער די דאט קאם קרעש אין טו טאוזענט, די מארקעט איז ארויף געגאנגען ווי משוגע, דעמאלטס איז ארויס געקומען די אלע טעקנאלעדזשי סטאקס, די אינטערנעט איז ארויס געקומען, די אלע זאכן, און מען האט זיך דערזען אין דזשוליי טוטאוזענט ענד דזשוליי טוטאוזענט האט די מארקעט געטראסקעט. האסט די מארקעט האט געטראסקעט זייער זייער שטארק אין דזשוליי האט זיך עס אנגעהויבן און דעמאלטס איז האבן זייער אסאך מענטשן פארלוירן זייער אסאך געלט און נאכדעם האט עס אנגעהויבן צוריק ארויפצוגיין. ווי לאנג האט געדויערט די טראסקע? טו יערס. צוויי יאר האט געטראסקעט די מארקעט און אראפגעגאנגען ווי מען מורא'דיג שטארק, און נאכדעם האט געדויערט זיבן יאר צוריק צו קומען צו ווי ס'איז געווען דא, זעסט? מאכן גראדע די ליין וועסטו זען, ס'האט געדויערט צוויי זיבן יאר צוריק צו קומען, א קרעש פון צוויי יאר, ביז ס'איז אנגעקומען ביי די פיעק אין אנפאנג טו טאוזענד עיט, ווער ס'געדענקט. אין טו טאוזנט עיט איז געקומען די סאב פריים קרעש, סאו דא האסטו די סאב פריים קרעש אין טו טאוזנט עיט, אראפ אראפ צוריק. מען רוקט צוריק די גאנצע זאך, סאו איך האלט יעצט טו טאוזענט עיט צוריק ווי איך האב געהאלטן ביי די קרעש פון טו טאוזענט, אקעי? סאו די קוועשטען איז אגאנצן צייט ווער האט געמאכט געלט ווער האט פארלוירן געלט, עס דארפסט פארשטיין אויך איין זאך ווען מארקעט ווען די מארקעט קרעשט ווען א סטאק קרעשט אדער ווען די מארקעט קרעשט איז דא איינער וואס ס'מאכט די געלט די געלט איז דאך דא ווי איז געגאנגען די געלט ווער האט געמאכט געלט ווער האט פארלוירן געלט? בעסיקלי ווי וואלסטו געקויפט? אז דו וואלסט ווען דא געקויפט וואלסטו פארשטייט זיך פארלוירן, אז דו וואלסט ווען דא געקויפט וואלסטו דא געמאכט אויב דו וואלסט עס דא פארקויפט, אבער אויב דו וואלסט עס נאך געהאלטן וואלסטוך געזען פונקט ווי יעדן איינעם אז דו האלטסט צוריק אראפ די גאנצע זאך, סאו ווער האט געמאכט געלט און ווער האט פארלוירן געלט? און דאס איז די קוועשן וואס איך וויל זאלסטוך פרעגן בשעת דו הערסט דאס, ווער דיד מאוסט פיפל אינוועסט? אקעי, סאו עס איז זייער קרושעל ווייל איך הער עס א גאנצן צייט מענטשן זאגן די עווערידזש ריטורן פון די מארקעט האט געוויזן אויבער אזויפיל און אזויפיל און אזויפיל יער, דאס אלעס שטותים ווייל דאס איז אלעס עווערידזש ריטורנס פון די מארקעט דאס צומיג, דו האסט אנגעהויבן עפעס א געוויסע פוינט און דו האסט געענדיגט עפעס א געוויסע פוינט, אבער אויב דו ביסט אין אזא זאך און דיין עמאושענס ארבעט אויף דיר אגאנצן צייט און דאס איז א חלק פון דיין לעבן, דו מוזט קעיר נעמען פון דיין לעבן, דארפסט חתונה מאכן קינדער, דארפסט קויפן א הויז, דארפסט העלפן פאר קינדער וכו' וכו', איז איז שטיסן צו זאגן וואס די עווריטש ריטערן אין די מארקעט איז, וואס דו דארפסט טראכטן ביי דיר איז, וואס וואלט ווען געווען די סיטואשען אין דיין אין דיין ספעסיפיק מצב, און לויט דעם דארפסטו זען וואס דו האסט צו טון ווייטער. לאמיר רעדן פון די די לעצטע באבל, יא, וואס אונז האמיר יעצט מיטגעהאלטן, פון טו טאוזנט אייט ביז יעצט, כ'מיין איך רעד פון טו טאוזענט ניין, ס'הייסט נאך די קרעש, נאך די באבל, נאך די קאלעפס אין טו טאוזענט עיט, די סאב-פריים מארטגעדזש קאלעפס, ביז אפאר חדשים צוריק האבן מיר אונז געזען וואס אונז האמיר געזען. אקעי? די מארקעט איז געווען אלמאסט א סטרעיט ליין אפ. אקעי? סאו די קוועשטען איז יעצט אונז האלט מיר דא ווי אונז האלט מיר, און אונז דארף מיר פרעגן כדי צו קענען נעמען אדווענטעדזש פון אפערטוניטיס, וואט אר ווי דואינג העיר? איז די מארקעט גייט יעצט אנהייבן זיך צוריק ארויפדרייען, אדער גייען מיר אונז גיין און ס'גייט אראפדייוון? און לויט דעם דארף מען וויסן, אפשר גייט עס נאכמאל אראפדייווען עס וועט אנקומען צו ווי עס איז געווען דא, אדער אפשר גייט עס צוריק אנהייבן ארויפצוגיין, אפשר גייט עס, און און עני דעסיזשן וואס דו דארפסטו וויסן, וואטעווער דעסיזשן דו מאכסט גייט עס זיין זייער זייער קרושעל אין דיין פלענינג, וואטס נעקסט, און לא נביא אני ולא בן נביא אני, אבער עקספיריענס אין די סטאק מארקעט האב איך, און איך ווייס אביסל וואס א מענטש האט צו טון אין אזעלכע סיטועשענס, און די מאוסט אימפארטענט וואס די דארפסט פרעגן איז, וואט איז מיי סטרעטעדזשי טו טעיק עדוואנטעדזש ענד נאט פאל א וויקטעם? זייער אסאך מענטשן זענען געפאלן וויקטעמס אין די פאריגע קרעשעס, וואס קען איך טון? וואס איז מיין סטרעטעדזשי וואס איך קען טון אז איך זאל נישט פאלן קיין וויקטעם פון דעם, און איך זאל קענען נעמען עדוואנטעדזש פון. אפערטוניטיס. סאו פאר אונז גיימיר אריינגיין אין איידיעס, אונז גיימיר בעיקר קאווערן צוויי סטרעטעדזשיס וואס איך מיין אז ס'איז זייער סימפל און רעלאטיוולי סימפל, נישט אינגאנצן סימפל באט רעלאטיוולי סימפל, און און און און מיטן אייבערשטנ'ס הילף תן לחכם ויחכם עוד, סיי די סטרעטעדזשיס צו קענען יוזן, סימפל קאנסערוואטיוו סטרעטעדזשיס, און סיי צו נעמען, ס'איז כמים שאין להם סוף, אז דו פארשטייסט דאס קענסטו עס פון דארטן נעמען סאך סאך ווייטער. סאו איך וויל נאכאמאל איבערגיין עוורידזש מארקעט ריטורן ווערסעס עוורידזש אינוועסטער ריטורן, בייאינג און סעללינג אין די ראנג טיים, יא אזוי ווי אונז האמיר פריער געשמועסט, דו קויפסט און דו פארקויפסט אין די נישט ריכטיגע צייט, און דו מאכסט עמאשענעל דעסיזשענס, ס'איז זייער זיס צו זאגן אה יא די מארקעט אן עוורידזש מאכט, אבער אויב דו ביסט א מענטש מיט עמאשענס און דו מאכסט די נישט ריכטיגע דעסיזשען, אדער דו קויפסט און דו פארקויפסט אין די נישט ריכטיגע צייט, וואט דו יו נאו, יו דאנט נאו וואטס גאוינג טו העפן, און מאני איז נאט נאמבערס, מאני איז לייף, יא איך ווייס אז געלט איז נישט אלעס, פיין, אבער געלט איז א שטיק לעבן פון דיר, מיט געלט מאכסטו חתונה דיינע קינדער, מיט געלט טוסטו דארפן ריטייערן, מיט די געלט קויפסטו א הויז, מיט געלט צאלסטו שכר לימוד פאר דיינע קינדער, און מיט די געלט העלפסטו פאר דיינע קינדער נאכן חתונה מאכן, סאו דיין גאנצע דיסיזשען מעיקינג פראסעס וואס דו האסט אין דיין לעבן איז סעראונדעד מיט געלט, סאו איז זייער וויכטיג צו מאכן די ריכטיגע דיסיזשען און נישט חס ושלום עובר זיין אויף בל תשחית און נעמען געלט און אוועקווארפן. ס'איז דא א פעימאס קוואוט פון ווארען באפעט וואס איך מיין עס איז א וויכטיגע קוואוט ווייל ס'איז א זאך וואס ס'ווייזט דיר די אמת אין פנים. די סטאק מארקעט איז די אנלי פלעיס איי קנאו דעט פיפל אר בייאינג היי אנד סעלינג לאו. רש י האט געזאגט פונקט אזוי באט דאס האב איך שוין געהערט יארן צוריק און איך האב עס געשריבן זיין נאמען ווייל איך געדענק אז מ'האט עס נאכגעזאגט פון זיין נאמען. כ'האב נישט געקענט טרעפן פונקטליך די קוואוט יעצט באט די פוינט איז ווען דו האסט א סטאר ווען דו האסט א ריטעיל סטאר וואס איז דיין גאול? דיין גאול איז צו קויפן א זאך פאר צען דאלער, פארקויפן פאר פופצן דאלער, פארקויפן פאר צוואנציג דאלער, דאס איז דיין גאול ווען דו קויפסט און פארקויפסט, קויפסט ריעל עסטעיט, אקעי, ווילסט קויפן פאר ביליג און פארקויפן פאר טייערער, דארטן ליגט דיין פראפיט. היעלה על הדעת אז דו גייסט קויפן א אייטעם פאר צוואנציג דאלער און נאכדעם פארקויפן פאר פופצן דאלער? נאכאמאל, דו האסט שוין נישט קיין ברירה, דו זעסט קיינער וויל עס נישט קויפן, דו זעסט אז ס'גייט קיינמאל נישט צוריקקומען די פרייז, אקעי וועסט עס טוהן, איך בין איך טראכט אייביג א משל, ווייסט קוקט אריין אין א סופערמארקעט פאר פסח, אדער אין א דזשודעיקא סטאר פאר פסח, מען סטאקט זיך אן מיט גאנצעטע זאכן וואס מען גייט פארקויפן וואס מען קען עס נאר פארקויפן ביי די סיזען, און מען קויפט עס לאמיר זאגן פאר צען דאלער, און ער גייט עס פארקויפן פאר צוואנציג דאלער, ס'גייט דורך פסח האט ער עס נישט פארקויפט, גערעכט? אסאך אידן וועלן מאכן א סעיל, אבער אין די סעיל וועט ער קיינמאל נישט טשארדזשן אונטער צען דאלער, ער וועט מאכן זיכער אז ער באקומט כאטשיג צוריק זיין געלט, און אויב וועט ער עס נישט קענען פארקויפן וועט ער עס נעמען וועט עס לייגן אין סטארעזש ביז נעקסטעס יאר פסח און האפן אז נעקסטעס יאר פסח וועט ער עס קענען פארקויפן פאר די ריכטיגע פרייז, אלל אף א סאדען ביי די סטאק מארקעט איז די איינציגסטע פלאץ וואס מען זעט א מענטשן די מארקעט גייט גייט ארויף און אראפ, דא ווערט יעדער עקסייטעד יעדער לויפט קויפן יעדער לויפט קויפן און דא אוי רבונו של עולם וואס וועט זיין דא כ'האב פארלוירן מיין געלט ווער ווייסט אפשר גייט עס גיין נאך ארויף צו און ער פארקויפט עס און פערטיג. און נאכדעם פאנגט ער אן צו כאפן דא אוי כ'האב געמאכט א מיסטעיק, ס'איז נישט געטארט פארקויפן, סאו אוי איך מיין איך מוז עס צוריק קויפן, איך מיין ניין אבער איך קען נישט ווייל אפשר גייט עס צוריק ארויף, ניין איך ווארט נאך איך ווארט נאך, און נאר אז דא דא דעסיידט ער ס'איז איך קען שוין נישט ווארטן, אלע מיינע חברים מאכן געלט, יעדער רעדט פון סטאקס, די צייטונג רעדט פון סטאקס, די מידיע רעדט פון סטאקס, קול מבשר רעדט פון סטאקס, יעדער רעדט פון דעם, איך מוז גיין קויפן, שוין, גייט ער נאכאמאל קויפן, און וואס געשעהן? וואופס, נאכאמאל די גאנצע זאך. סאו די סטאק מארקעט איז די אנלי פלעיס וואס מענטשן קויפן פאר הויעך און קויפן און פארקויפן פאר ביליג, און דעטס וויי רוב מענטשן וואס אינוועסטן אין די סטאק מארקעט פארלירן געלט, אונז גיימיר באלד רעדן פון דעם. וועגן די עפעקט, ווייל זיי האבן נישט די דיסציפלין, עס קומט נאך אריין די אלע אנדערע זאכן. וואס איז א ריזאלט וואס איז געשען ווען מענטשן ביהעיוון מיסביהעיוון ווען סקומט פון די סטאק מארקעט לייק דיפרעשאן ענקזייעטי איך קען ניט נישט זאגן וויפיל קאלס איך האב באקומען אין די לעצטע פאר וואכן פון מענטשן דעי דאנט נאו וואט טו דא זיי האבן ענקזייעטי זיי דאנט סליפ עט נייט וואס טו איך ווייטער דיסטרויד לייווס דיסטרויד פעמיליס א טאטע איז נישט הונדערט פראצענט מיט זיין משפחה, גאנצע קאפ ליגט אים, אוי כ'האב אפאר הונדערט טויזנט דאלער אין די מארקעט איך ווייס נישט וואס צו טון מיט דאס, איך האב עס אוועקגעלייגט צו חתונה מאכן קינדער ווייל בדרך הטבע גייט עס נאר ארויפגיין, ווייל כ'האב געהערט אז אין עוורידזש גייט עס ארויף צען פראצענט א יאר, און די אלע מיני סטאריס וואס מ'זאגט, און ס'קומט אויף למעשה, ער קראכט, ער ווייסט נישט וואס צו טון. ער איז נישט קיין טאטע פאר זיינע קינדער, ער איז צודרייט, אקעי, אווערוועיט, אווער-איטינג, עמאושענעל איטינג, ער קען דיר קיינמאל נישט קיין עצה געבן, אזוי ווי חזל זאגן, עניות מעבירין את האדם עד דעת קונו, סאו דאס איז אלעס א פראבלעם וואס אונז פעיס מיר, אויב דו האסט נישט די ריכטיגע מהלך, אויב דו ווייסט נישט וואס צו טון, האסט דיך אנגעארבעט יארן לאנג, האסט אוועקגעגעבן פון דיין לעבן, האסט אוועקגעגעבן פון דיין תורה, פון דיין תפילה, האסט אוועקגעגעבן פון אלעם כדי צו מאכן די פאר דאלער, און דו אינוועסטסט עס און ס'גייט אראפ און דו ווייסט נישט וואס צו טון ווייטער, און ס'ברענגט דיך נאר צרות רחמנא לצלן, דו ווייסט נישט וויאזוי עס צו הענדלען, און נאכדעם דארף מען נישט זאגן וואס איז געשען, די קוועשן איז וואט קען ווי דא אבאוט איט, פיין גענוג גערעדט פון די פראבלעמס, וואט קען ווי דא אבאוט איט, און יעצט גיימיר קאווערן עז איי סעד צוויי סטרעטעדזשיס, איך גיי קאווערן איין סימפל סטרעטעדזשי, און איין עדווענסד סטרעטעדזשי, און נאכאמאל, ס'איז דא זאכן וואס איך גיי דא קאווערן וואס געוויסע אויף די קאל ווייסן, געוויסע אויף די קאל האבן עס שוין געטון, טוען עס, ס'וועט זיין פאר זיי חזרה, אבער ס'איז דא זאכן וואס איך מיין אז עס וועט ארויסקומען אביסל חידושים, און צום סוף גיי איך ווייזן וויאזוי די סימפל מיט די עדווענסד סטרעטעדזשי, פאר ווער ס'איז עכט סיריעס, ווער ס'וויל נעמען די טרעידן און די אינוועסטן צו די נעקסטע לעוועל, און עכט קענען פראפיטן פון עס, וואס האסטו צו טון כדי צו קענען נעמען דיין טרעידינג טו א נעקסט לעוועל? סאו לאמיר קודם רעדן פון די סימפל סטרעטעגי וואס כ'בין זיכער אסאך אידן האבן שוין געהערט פון דעם, וואס דו זעסט דא איז א איין יאריגע טשארט פון די נעסדעק, די נעסדעק איז די טאפ טעקנאלעדזשי סטאקס וואס איז דא, און דאס איז יעדע באר וואס דו זעסט דא איז איין טאג, סאו דאס איז. דאס איז איין טאג, דאס איז איין טאג, דאס איז איין טאג, יעדע באר איז איין טאג. סאו, וואס וואס די סטרעטעדזשי איז, בעיסיקלי איז זייער א סימפל סטרעטעדזשי, ס'ווערט אנגערופן DCA אדער דאלער קאסט עוורידזשינג. וואס דאס זאגט איז אזוי, אנשטאטס א מענטש זאל נעמען געלט און אריינלייגן אין די מארקעט אויף איינמאל, סאו לאמיר זאגן דו ווערסט עקסייטעד, דו ווילסט נעמען הונדערט טויזנט דאלער און דו ווילסט עס אריינלייגן אין די מארקעט און דו ווילסט קויפן מיט דעם קיו קיו קיו, קיו קיו קיו בעסיקלי איז א אי טי עף וואס רעפרעזענט די נעסדעק, א אי טי עף מיינט עקסטשעינדזש טרעידעד פאנדס, בעסיקלי ווען דו קויפסט א שעיר פון קיו קיו קיו, לאמיר זאגן אז דו געסט דרײַ הונדערט דאלער צו קויפן א שעיר פון קיו קיו קיו, איז אזוי ווי דאס אינוועסטער דרײַ הונדערט דאלער אין די גאנצע נעסדעק, קענט בי בעטער דען דעט, כ'מיין צו זאגן ס'איז עס ענד פי פייוו הונדערט קען זיין איז אביסל מער קאנסערוועטיוו, דאס איז מער גראוט ווייל ס'איז מער די קאמפאניס וואס זיי ברענגען נייע מינע טעקנאלעדזשי, נייע מינע סאושעל מידיע פלעטפארמס וכו' וכו', אבער דו לייגסט אריין געלט אין די קיו קיו קיו אנשטאטס אין אריינלייגן ווען דו ווערסט עקסייטעד, דו האסט דאך געמאכט דיין דעסיזשן דו ווילסט אינוועסטן אין די קיו קיו קיו, דו ווייסט נישט בשעת דו גייסט אינוועסטן אין דעם וואו דו האלטסט אין די סייקל, לאמיר זאגן דו האלטסט דא, וואס גייט זיין נעקסט? גייט עס גיין ווייטער אדער גייט עס

ווייל דו גייסט, ס'קען זיין ווען דו וואלסט אריינגעלייגט דיין גאנצע הונדערט טויזנט דאלער יעצט אויף איינמאל פון דרײַ הונדערט און ס'איז געגאנגען, סאו לאמיר זאגן די זעלבע טשארט, לייגסט עס דא אריין ביי הונדערט טויזנט דאלער און ס'איז געגאנגען ביז, לאמיר זאגן דרײַ, ס'איז ארויפגעגאנגען, האסט געדאפלט דיין אקאונט, לאמיר זאגן, איך מאך א, סתם א, שיס א נומבער, ס'איז געווארן צוויי הונדערט טויזנט דאלער, אבער ווען דו טוסט עס דא, דעמאלטס לייגסטו נישט דא אריין לייגסטו אויך דא אריין און אויך דא און אויך דא און אויך דא און אויב ס'איז די זעלבע סינעריאו קומט אויס אז דו האסט געהאט א ערגערע פרייז ס'מוז נישט זיין אבער ס'איז אנגענומען אז ווען דו טוסט דאלער קאסט עווערידזשינג אין דזשענערל האסטו דאך געמאכט סאך מער א קאנסערוועטיוו סטרעטעדזשי ווייל דזשאסט אין קעיס די מארקעט גייט אראפ אינוועסטסטו אויך דיין געלט אין א אין א לאוער מארקעט סאו וואס דו זעסט דא איז וואס דו זעסט דא איז דו זעסט א סיטועשן א משל פון דאלער קאסט עווערידזשינג, די אלע רויטע באקסעס וואס דו זעסט איז איז די ערשטע אנפאנג חודש, די מענטש האט אינוועסטעד דא געלט, אינוועסטעד דא געלט, סאו דא האט ער געהאט סאך א ערגערע פרייז, אקעי? לאמיר עס מאכן רויט, דא האט ער געהאט א ערגערע פרייז ווי ער האט געהאט דא, אקעי? און דא האט ער געהאט נאך א ערגערע פרייז, און דא האט ער געהאט נאך א ערגערע פרייז, אבער קוק דא, דא האט ער געהאט א בעסערע פרייז. נאכנישט בעסער פון נאכנישט בעסער פון דא. אקעי, אבער בעסער פון דא. סאו פון דא איז יא בעסער און פון דא יא בעסער. אזוי קוק ווייטער און ווייטער. ס'קומט א סיטועשן ווי שטיימער יעצט. דא האט ער געהאט גאר א גוטע פרייז. ווען ער וואלט דא געקויפט. סאו ווען די מארקעט גייט אראפ, אויב דו ווילסט אינוועסטן אין QQQ, דעמאלטס אנשטאט דו זאלסט זאגן אוי די מארקעט איז אראפגעגאנגען, וואס טו איך ווייטער? זאגסטו פונקט פארקערט, אה די מארקעט איז אראפגעגאנגען, יעצט גיי איך באקומען א בעסערע פרייז. די מארקעט העט אראפגיין נאך מער? א מחיה, כ'גיי באקומען נאך א בעסערע פרייז. דאס איז אין דזשענעראל דאלאר קאסט עווערידזשינג. כ'מיין אז ס'איז זייער סימפל, אויב איינער האט עני קוועשאנס קען מען אריינלייגן אין די טשעט, אבער אין דזשענעראל דאס איז א סיסטעמעטיק אפראוטש, איך סעט אויף א ווידראל פון מיין באנק אקאונט לאמיר זאגן יעדע חודש צו מיין בראוקערידזש אקאונט און ס'קויפט יעדע חודש די סטאקס וואס איך וויל, אדער קויפט עס יעדע חודש די ETF וואס איך וויל. צו ס'איז SPY, צו ס'איז QQQ, וואטעווער ס'איז. ס'איז זייער סימפל, סטרעיט פארווארד. לאמיר גיין צו די נעקסט סטעפ. יעצט גיימיר רעדן פון די עדווענסד סטרעטעדזשי. די סטרעטעדזשי ווערט אנגערופן די וויל סטרעטעדזשי. ס'איז, מ'דארף צולייגן אביסל מער קאפ דא, פאר ווער ס'ווייסט נישט פון וואס אונז רעדן מיר, אבער איך זאג ענק אז זיי זענען סיריעס און איך ווייס זיי זענען סיריעס און נישט וואלט עטס נישט דא געווען דעמאלטס לוינט זיך צוצולייגן קאפ פאר עס. ס'ארבעט בעסיקלי אזוי, נאמבער וואן מ'טוט עס דורך די אפשענס מארקעט, אפשענס מארקעט זעה איך מענטשן ווען מ'רעדט צו זיי פון אפשענס פאנגען זיי אן צו זאגן אפשענס? איך זאל אריינגיין אין די אפשענס מארקעט? ס'איז משוגע ריסקי, אפשענס מארקעט איז זייער א ריסקי זאך. און זיי זענען גערעכט אז רוב מענטשן וואס אינוועסטן אין אפשענס פארלירן געלט. אבער אזוי ווי אונז האמיר פריער געשמועסט, אויב רוב מענטשן, לאמיר זאגן אויב ניינציג פראצענט מענטשן וואס אינוועסטן אין אפשענס און פארלירן געלט, ווי גייט זייער געלט? טראכט אייביג אריין פאר דיר, ווען דו ווען דו הערסט א מענטש האט פארלוירן די געלט, פרעג אים וויאזוי ער האט עס פארלוירן, ווייל ס'מיינט אז ס'איז דא א אנדערער פון די אנדערע זייט וואס האט עס געמאכט. אקעי? סאו לאמיר זאגן אויב איך האב פארלוירן יעצט טויזנט דאלער ווייל כ'האב כ'האב. כ'האב פארקויפט עפעס פאר זייער ביליג, יא? קומט אויס אז דער מענטש וואס האט עס געקויפט האט באקומען א עסעט וואס איז טויזנט דאלער מער ווערט, איינער האט עס געמאכט, סאו אפשר קענסטו טרעפן אפערטוניטיס דארט, אקעי? סאו ס'איז דא טאקע היי ריסק פלעיס און אפשענס, אבער אויב ס'איז דא היי ריסק איז אויך דא לאו ריסק, אז דו קענסט עס מאכן סאך סעיפער אז דו זאלסט זיין פון די אנדערע זייט פון די וואס פון די נײַנציק פראצענט מענטשן וואס טוען.

פונקט ווי אפשענס איז א היי ריסק פלאץ איז אויך אפשענס א לאו ריסק פלאץ איף יו נאו וואט יו דא איף יו נאו האו טו פלעי אין א מינוט וועסטו פארשטיין יעדע אפשען קומט מיט א זאך וואס ווערט אנגערופן א סטרייק פרייז א סטרייק פרייז איז אקעי, א סטרייק פרייז מיינט בעסיקלי די פרייז אויף וואס וועלכע פרייז מען קויפט די אפשען, מען קויפט אדער מען פארקויפט די אפשען, באלד טאר מען נישט רעדן א משל, סאו לאמיר זאגן א סטאק טרעיד פאר דרײַ הונדערט דאלער, איך קויף אדער איך פארקויף א אפשען פאר צוויי הונדערט פֿופֿציק דאלער אדער טרי הונדערט און פיפטי באלד העמער זעהן די דיטעילס וואס ס'מיינט א יעדע אפשן, א אפשן איז א קאנטראקט וואס ס'האט א עקספיירעישן דעיט, ס'האט א סטרייק פרייז נאר מ'האט עס עקספיירעישן דעיט, עקספיירעישן דעיט מיינט ווי לאנג איז די קאנטראקט אין פארס, נאך די עקספיירעישן דעיט איז די אפשן גארנישט ווערט, אקעי באלד קעמער אונז רעדן מער דיטעילס פון דעם אויך. יעצט וואס ווען איז עקספיירעישן דעיט פון אפשן, ס'דא אלע מיני אפשן, אונז גיימער רעדן פון די אין דזשענערל נארמאל יעדע אפשן וואס איז דא האט עטליעסט עקספיירעישן פון איינמאל א חודש ווען ער מאנטל די עקספיירעישן אויף די טירט וויק אויף עווערי מאנט פרייטאג אקעי סאו פרייטאג פון יעדע דריטע פרייטאג פון די חודש סאו לאמיר זאגן היינט איז מעי טווענטי פאר קוקסט אויף די חודש פון מעי, פאריגע וואך פרייטאג איז געווען מעי טווענטי, איז געווען א אפשן עקספיירעישן מאנט, עקספיירעישן וויק, אקעי, יעדע דריטע פרייטאג פון די חודש עקספייערט אפשן קאנטראקטס, אקעי, מיט די עקסעפשן פון אנדערע וואס עקספייערן אויך אנדערע צייטן. נאך א זאך וואס דו דארפסט וויסן, אז יעדע אפשן קאנטראקט רעפרעזענט הונדערט שעירס, אקעי, באלד העסטו פארשטיין די דיטעילס פון יעדע זאך, אקעי, סטרייק פרייז, עקספיירעישן דעיט, אין יעדע אפשען קאנטראקט האסט א קאנטראקט פון פון איין אפשען קאנטראקט מיינט עס אז דו האסט קאנטראל פון הונדערט שעירס. ס'איז דא צוויי מינע אפשענס, אקעי איך זאג זייער בעיסיק זאכן איך האף אז אסאך אירע פון דא ווייסן וואס איך זאג באט דזשאסט א ריוויו שנעל טו מעיק שור עוועריבאדי איז אן באורד. ס'איז דא קאל אפשענס און ס'איז דא פוט אפשענס. וואס מיינט א קאל אפשען וואס מיינט א פוט אפשען? א קאל אפשען בעיסיקלי מיינט איט אלאוס די אפשן אונער טו ביי שעירס אוו סטאק עט א סטרייק פרייז וואס מען האט געטשוזט. אקעי? וואס מיינט עס? לאמיר מאכן א משל. אקעי? איך גיי עס דא אויסשרייבן קודם אויף די סלייד און בעת מיר זעהן א גרעף וועט מען אביסל פארשטיין בעסער. סאו לאמיר זאגן לאמיר זאגן אז לאמיר מאכן א משל פון א סטאק וואס איז טרעיד פאר הונדערט דאלער. אקעי, דאס איז די סטאק פרייז, לאמיר זאגן עי בי סי קאמפאני, הונדערט דאלער די, הונדערט דאלער א שער. איך וויל אינוועסטן אין עי בי סי קאמפאני ווייל איך האלט אז עי בי סי קאמפאני גייט אנקומען ביז הונדערט און צען דאלער. די פראבלעם איז אז איך וויל אינוועסטן אין עי בי סי קאמפעני מוז איך אויפקומען יעצט מיט הונדערט דאלער פון מיין טאש פאר יעדע שעיר פון עי בי סי קאמפעני, סאו אויב וויל איך אינוועסטן אין הונדערט שעירס פון עי בי סי קאמפעני דארף איך אויב איך גיי קויפן שעירס דארף איך ארויסנעמען הונדערט מאל הונדערט וואס דאס מיינט צען טויזנט דאלער פון מיין טאש. ווייל איך האלט אז ס'גייט אנקומען צו הונדערט און צען דאלער. וואס גייט געשען אויב ס'קומט אן צו הונדערט און צען דאלער און איך בין גערעכט? גיי איך מאכן א פראפיט פון צען טויזנט דאלער, פון טויזנט דאלער. אקעי? סאו כ'האב אינוועסטעד צען טויזנט דאלער, יעצט איז עס ווערט עלף טויזנט דאלער. סאו גיי איך מאכן א פראפיט פון טויזנט דאלער. אקעי? דאס איז אין דזשענערל ווען איינער קויפט שעירס. ווען איינער וויל קויפן אפשענס, וואס ער גייט טון איז אנדערש. ער קומט ער קומט צו מיר, לאמיר זאגן, לאמיר זאגן אז איך בין די אפשען סעלער, און לאמיר זאגן דו ביסט די אפשען בייער. סאו די אפשען בייער קומט צו די אפשען סעלער און ער זאגט, קוק אהער, איך האלט אז עי בי סי קאמפאני גייט אנקומען צו הונדערט און צען דאלער. איך איך וויל נישט ארויסנעמען יעצט קיין צען טויזנט דאלער פון טאש דיך צו געבן צו גיין קויפן עי בי סי קאמפאני שעירס, כ'האב א איידיע, יו נאו וואט איים גאוינג טו דו? איים גאוינג טו דו סאמטינג עלס, איך גיי ארויסנעמען פון מיין טאש נאר לאמיר זאגן טויזנט דאלער אנשטאט צען טויזנט דאלער, אדער יו נאו וואט לאמיר זאגן אנדערש, איך גיי ארויסנעמען פון מיין טאש נאר הונדערט דאלער, לאמיר עס מאכן גרינגער, נאר הונדערט דאלער, און איך גיי דיר עס געבן, דו גיי מיך הונדערט דאלער, כ'דארף פון דיך איין גערענטי, עני טיים abc קאמפאני קומט אן צו הונדערט און פֿינף דאלער ביז די עקספיירעישאן דעיט, סאו לאמיר זאגן ס'איז א חודש'ליכע אפשן, איז ביז די עקספיירעישאן דעיט ווען abc קאמפאני קומט אן צו הונדערט און פֿינף דאלער, גייסטו מיך פארקויפן abc קאמפאני שעירס פאר הונדערט און פֿינף דאלער. סאו וואס איז געשען יעצט? לאמיר זאגן אז איך בין מסכים דאס צו טון און ער דארף מיר באצאלן פאר דעם הונדערט דאלער. סאו איך האב יעצט הונדערט דאלער אין מיין טאש וואס איך ווייס אז אויב עי בי סי קאמפאני גייט נישט אנקומען צו הונדערט און פֿינף דאלער האב איך געמאכט הונדערט דאלער, אויב עי בי סי קאמפאני גייט גיין צו העכער הונדערט און פֿינף דאלער דעמאלטס מוז איך אים געבן עי בי סי קאמפאני פאר הונדערט און פֿינף דאלער און לשיטתו אז עי בי סי קאמפאני גייט ווערן ווערד הונדערט און צען דאלער און יעדע אפשען קאנטראקט האט מען געשמועסט מיינט הונדערט שעירס מיינט דאס וויפיל איז הונדערט מאל פֿינף פֿינף הונדערט דאלער סאו דאס מיינט אז דער מענטש האט געמאכט א פראפיט פון פֿינף הונדערט דאלער סאו דא האט ער אינוועסטעד הונדערט דאלער כדי צו מאכן פֿינף הונדערט דאלער דא האט ער אינוועסטעד צען טויזנט דאלער כדי צו מאכן טויזנט דאלער סאו וואס וואלסטו ענדערש געטון אקעי דא האט ער געמאכט סאך מער געלט די פראבלעם איז אז אויב גייט עי בי סי קאמפאני נישט אנקומען צו הונדערט פֿינף דאלער צו העכער הונדערט פֿינף דאלער האט ער פארלוירן זיין הונדערט דאלער די פראבלעם פאר מיר איז אז אויב עי בי סי קאמפעני גייט אנקומען צו אונטער צו העכער הונדערט פֿינף דאלער קען איך פארלירן ווייל איך גיי מוזן גיין אין די מארקעט פלעיס קויפן די שעירס פאר הונדערט און צען דאלער און עהם עס געבן פאר הונדערט און פֿינף האב איך פארלוירן פֿינף הונדערט דאלער כאפסט? סאו דארט וועט מען רעדן וויאזוי מען קען דאס מאכן אויף א סעיף סטרעטעדזשי, וועגן דעם איז רוב מענטשן וואס קויפן אפשענס דערלייגן געלט, ווייל די סטאק מארקעט מופט נישט אזוי סאך ווי מען מיינט, רוב מאל מופט עס נישט, און עקספעשעלי אז ס'איז דא א עקספיירעישן פון א חודש ארום, סאו די אפשען בייער האט פארלוירן די הונדערט דאלער אויב עי בי סי קאמפאני איז נישט אנגעקומען צו הונדערט און פֿינף דאלער. אקעי? און די אפשן סעלער האט פארדינט הונדערט דאלער אויב ס'איז יא אנגעקומען, אקעי? דאס איז קאל אפשנס אין דזשענערל. דא האסטו א גרעף. סאו. דא איז די סטאק פרייז יעצט. דאס איז די סטרייק פרייז. די סטרייק פרייז מיינט וואס אונז האבן געשמועסט פריער הונדערט און פֿינף דאלער. יעצט טאמער די די די סטאק גייט ארויף גיין צו הונדערט און צען דאלער, דא שטייט אנלימיטעד פראפיט ווייל עס קען ארויף גיין צו צוויי הונדערט דאלער צו דרײַ הונדערט דאלער צו וואטעווער, קען סתם ארויף שאטן וואס נארמאל געשענט עס נישט באט סהאט טיערעטיקלי האט עס א אנלימיטעד פראפיט פאטענשאל און די מערסטע וואס די אפשען בייער קען פארלירן איז וואס? די הונדערט דאלער וואס ער האט געצאלט, די מערסטע וואס ער קען פארלירן. סאו למשל אז אויב עי בי סי גייט ארויף צו הונדערט און זעקס דאלער לאמיר זאגן, האט ער נאכנישט געמאכט קיין געלט, ווייל ער האט דאך געצאלט א דאלער פאר דעם, יא? ביי הונדערט און פינף דאלער קען ער עס שוין קויפן פאר הונדערט און פינף דאלער, אבער פארגעס נישט אז ער האט געצאלט אויכעט הונדערט דאלער עס צו באקומען. סאו פון הונדערט און זעקס ווייטער, דא איז די ברעיק איווען פוינט, פון הונדערט און זעקס. און פון דא און ווייטער מאכט ער פראפיט, און פארשטייט זיך פון דא און ווייטער דער וואס האט עס פארקויפט פארלירט, אקעי דאס איז אין דזשענערל קאל אפשענס, איך האף אז ס'איז קלאר, אויב איינער האט עני קוועשענס אויף דעם פליז לייג עס אין די טשעט. אקעי, לאמיר גיין ווייטער, יעצט גייען מיר גיין וואס א פוט אפשן איז. א פוט אפשן איז א קאל אפשן ווילסטו די סטאק זאל ארויפגיין, דער וואס ס'קויפט עס, א פוט אפשן allows די אפשן אונער טו סעל שעירס אוו סטאק עט די סטרייק פרייז טשוזן, און פארקערט איט אבליגעיטס די סעלער טו ביי שעירס אוו סטאק פאר די סטרייק פרייז טשוזן. און יא דאס גייט זיין דאס איז ריקארדעד מיטן אייבערשטנס הילף איך וועל שיקן א ריקארדינג אקעי סאו לאמיר נעמען א משל יעצט אויף די פארקערטע וועג און ביי די וועי אלע זאכן וואס איך האב דערווייל געזאגט איז זייער זייער ריסקי איף יו דאנט נאו האו טו דא איט און באלד האף איך בעזר השם איך וועל קומען מאכן אסאך האקל עט עס מאכן סאך מער סענס אקעי סאו לאמיר נעמען ווייטער עי בי סי סטאק פאר הונדערט דאלער יעצט אבער האלט האלט דעם מענטש וואס וויל קויפן די אפשן אז עי בי סי סטאק גייט אראפגיין ביז נײַנציק דאלער. איך האלט אז ס'גייט נישט אראפגיין צו נײַנציק דאלער לאמיר זאגן. סאו קומט ער צו מיר און ער זאגט פארוואס אנשטאטס איך זאל גיין, איך וויל דאך מאכן געלט אויב ס'גייט אראפ, אנשטאטס איך זאל גיין שארטן די סטאק, ווער ס'ווייסט נישט וואס ס'מיינט, ס'נישט וויכטיג פאר יעצט, באט ס'איז א אנדערע וועג וויאזוי צו מאכן געלט ווען די סטאק גייט אראפ, און טאמער איך גיי שארטן די סטאק מוז איך אויפקומען ווייטער מיט צען טויזנט דאלער. האב איך א אנדערע איידיע, יו נאו וואט איים גאוינג טו דא? איך גיי גיין, ער גייט קומען צו מיר און ער גייט מיר זאגן, איך גיב דיר הונדערט דאלער, אקעי ווייטער, ער גייט מיר געבן די הונדערט דאלער, און ער זאגט מיר אז עני טיים איף עי בי סי גייט אראפ צו אונטער ניינטי פייוו דאלערס, דארף איך אפקויפן פון אים די שעירס פאר ניינטי פייוו דאלערס, אקעי, ווייל איך האלט אז ס'גייט נישט אראפגיין, אקעי, סאו יעצט וואס געשענט, וואס ס'געשענט איז, איך מוז אפקויפן פון אים, אקעי, ליין נאכאמאל וואס איך האב דא געשריבן, allows the option owner to sell shares of stock at the strike price, די סטרייק פרייז איז ניינטי פייוו דאללערס, אקעי, אויב פאר די פאר די עקספיירעישן דעיט איז דאס געשען, און ער קומט צו מיר, מוז איך אפקויפן פון אים די שעירס פאר ניינטי פייוו דאללערס, הונדערט מאל ניינטי פייוו איז ניינטי פייוו הונדערט דאללערס, און איך מוז דאס אפקויפן פון אים, און ער גייט פאר ער קויפט עס פון מיר גייט ער צו די מארקעט פלעיס ער קויפט פאר נײַנציק דאלער שעירס און ער פארקויפט עס פאר מיר פאר פֿינף און נײַנציק דאלער טעקניקלי איז דאס וואס מען טוט נאכאמאל מען דארף נישט גיין קויפן ווייל אלעס קען אוטאמעטיקלי געשען באט איך זאג אין דזשענערל איז טעקניקלי דאס וואס איז געשען סאו ער קויפט פאר נײַנציק דאלער די שעירס און ער ער געט מיר עס, דאס הייסט פוט, הי פוטס איט אן מי, איך מוז עס אפקויפן פון אים פאר ניינטי פייוו דאללערס, אקעי? ער האט פארדינט לקבע דעם, די דיפרענס פון דא ביז דא, סאו הונדערט מאל דאס, הונדערט מאל פינף, האט ער פארדינט פינף הונדערט דאללער, אבער פארגעס נישט, מיינוס די הונדערט דאללער וואס ער האט געצאלט, האט ער פארדינט פֿיר הונדערט דאללער, אנשטאטס צו אינוועסטן ניינטי פייוו הונדערט דאללערס אדער צען טויזנט דאללער כדי צו פארדינען פינף הונדערט דאללער, האט ער אינוועסטעט הונדערט דאללער צו באקומען צו פארדינען פֿיר הונדערט דאלער, סאו האט ער געמאכט סאך סאך מער אויף זיין געלט, עספעשעלי אויב קויפט ער אפאר קאנטראקטס, דאס איז אין דזשענערעל. איך זעה דא א קוועשן, איז סעל ענד פוט די סעים? איך בין נישט זיכער איך פארשטיי די קוועשן, אדער דו קענסט ריווארדן די קוועשן וועל איך טרייען צו ענטפערן. אקעי, עס איז נאך דא אפאר קוועשנס פון פארדעם אויך, באט איך וויל גיין ווייטער ווייל דא איז זייער אסאך צו קאווערן נאך און איך וויל נישט ענדיגן שפעט. סאו דאס איז א פוט אפשן אין דזשענערעל. סאו א קאל אפשן מאכט מען. ווען איך וויל ס'זאל ארויפגיין קויף איך א קאל, איך וויל ס'זאל אראפגיין, איך האלט ס'גייט אראפגיין, פארקויף איך, קויף איך א פוט, און די זעלבע זאך פארקערט, איך פארקויף א פוט ווען איך האלט אז ס'גייט נישט אראפגיין, איך פארקויף א קאל ווען איך האלט ס'גייט נישט ארויפגיין. דאס איז אין דזשענערל פשוט פשוט פשוט די וויאזוי ס'ארבעט. יעצט קענסט דא קוקן די זעלבע זאך אויף א טשארט, דאס איז די סטרייק פרייז, דאס איז די די וואס אונז האבן געשמועסט די די די נײַנציק דאלער די פֿינף און נײַנציק דאלער אויב ס'גייט אראפ אונטער דעם האט ער געמאכט די אפשען ביי געמאכט די דיפרענס דא און אויב ס'גייט ארויף קען איך פארלירן און און און די די סעלער קען פארלירן אקעי דאס איז אין דזשענערל סאו לאמיר גיין ווייטער ס'איז נאון אז נײַנציק פראצענט אויף אפשען בייערס לוז מאני, אקעי, קענסט עס גוגלען, ס'איז א סטאטיסטיק, פאר א לאנגע צייט בין איך געווען אין די ניינטי פערסענט ביז כ'האב מיך עס אויסגעלערנט, און כ'מיין אז יעדער וואס האט נאך אמאל געטאטשט אפשענס האט זיך אויסגעלערנט דאס אויף די אייגענע בארד, כ'רעד נישט יעצט אין א פיריעד פון אפאר חדשים, יעצט רעדט מען פון קרעזי מארקעטס וואס די וואלעטיליטי וואס איז דא אין די מארקעטס איז קרעזי, באט איך רעד אין דזשענערעל אווער די יערס, ניינטי פערסענט פון אפשען בייערס פארלירן געלט, וואס ס'מיינט אויך אז ניינטי פערסענט אוו אפשען סעלערס געווינען, די פראבלעם איז אז ווען איך בין אין די ניינטי פערסענט וואס געווינען, וואס געשענט ווען איך בין אין די צען פערצענט? סאו ווען איך בין אין די צען פערצענט וואס איך פארליר קען איך אבער פארלירן זייער אסאך, סאו דו דארפסט זייער אבאכט געבן וויאזוי דו טוסט עס. אקעי, סאו וואס אונז טוהן מיר איז, אונז גיין מיר מיט א סטרעטעדזשי וואס ווערט אנגערופן די וויל סטרעטעדזשי. סאו די וויל סטרעטעדזשי איז בעסיקלי, לאמיך קודם זאגן פאר וועם ס'איז געמאכט געווארן. איך רעד דא צו מענטשן וואס זיי האבן א פארטפאליאו פון סטאקס, כ'רעד צו מענטשן וואס זיי אינוועסטן אין די מארקעט, כ'רעד צו מענטשן וואס זיי אונען געוויסע סטאקס אדער זיי אונען געוויסע ETFs אדער זיי ווילן אונען פאר די לאנג טערם געוויסע געוויסע פארטפאליאוס פון געוויסע שעירס און געוויסע ETFs אקעי, סאו בעסיקלי וואס די ריעל סטראטעגי איז אזוי, ס'איז א סיסטעמעטיק וועי טו סעל אפשן קעש סעקיורד פוטס ענד קאווערד קאלס עז פארט עז אויף א לאנג טערם טרעידינג מעטאדאלאגי. אין עסענס יו קיפ סעלינג אפשענס אן סטאקס דעט יו אר בוליש אן טו דזשענערעיט מאנטלי אינקאם, אקעי לאמיך מסביר זיין וואס דא שטייט, וואס דאס וואס דא שטייט איז אזוי, באלד עסטו קענען זעהן טשארטס עסט עס בעסער פארשטיין, לאמיר זאגן אז דאס איז א טשארט פון די סטאק מארקעט, לאמיר זאגן דאס איז די SPY. איך וואלט געוואלט קויפן שעירס פון די SPY, איך פיל אז אין די לאנג טערם גייט די עס ענד פי פייוו הונדערט נאר ארויפגיין, איך בין זייער קאמפארטעבל איך וויל קויפן שעירס פון SPY, לאמיר זאגן, כ'גיי שיסן סתם א נומבער, לאמיר זאגן אז דאס איז הונדערט דאלער, דאס איז הונדערט פופציג דאלער, און דאס איז הונדערט פינף און זיבעציג דאלער, און דאס איז צוויי הונדערט, דאס איז טו טווענטי פייוו, טו פיפטי, אקעי, און טו סעווענטי פייוו, אקעי, איך מאך א משל, יעצט, פארוואס אנשטאט איך זאל יעצט נעמען געלט און איך זאל קויפן שעירס פאר הונדערט דאלער פון SPY, און נאכדעם וועל איך נעמען נאך געלט און קויפן דא פאר הונדערט פופציג דאלער, אזוי ווי אונז האבן פריער געשמועסט דאלער קאסט עווערעדזשינג, אפשר וועל איך אמאל קויפן דא, אפשר דא, באט איך רעד יעצט אין דזשענערעל סתם שיסן א נומבער, גיי איך און איך טו עפעס אנדערש. אז איך קויף הונדערט שעירס פון עס פי וואי פאר הונדערט דאלער וויפיל געלט מוז איך אוועק לייגן פאר דעם? וויפיל געלט מוז איך אינוועסטן פאר דעם? הונדערט מאל הונדערט דאלער איז צען טויזנט דאלער. סאו און און און און סתם אזוי מוז איך אוועק לייגן פאר דעם צען טויזנט דאלער אקעי. סאו אנשטאטס פון אוועק לייגן צען טויזנט דאלער גיי איך און איך פארקויף א ניינטי פייוו דאלער פוט אפשן. וואס דאס מיינט איז איך גיי צו ניינטי פייוו דאלערס און איך זאג יו נאו וואט, איך בין גרייט צו קויפן הונדערט שעירס פון SPY באט איך בין עס נאר גרייט צו קויפן פאר ניינטי פייוו דאלערס און איך גיי געבן פאר א אפשען בייער א אינשורענס פאליסי אז אויב וויל ער פון מיך אויב וויל ער אז איך זאל פון אים אפקויפן פאר ניינטי פייוו דאלערס. SPY, I'm ready to do it. און איך ווייס א נײַנציק פראצענט it's going to expire and I'm not gonna have to do it. און אויב ס'גייט נישט עקספייערן גיי איך לעיקוואד דעם האבן באקומען די אפערטוניטי פון קויפן SPY פאר סאך טשיפער. איך בין עס געווען גרייט צו קויפן פאר הונדערט דאלער, יעצט קען איך עס קויפן פאר ניינטי פייוו דאלער. באט נאט אנלי דעט, איי אלסא גאט די פרימיומס. יעדע חודש וואס ס'גייט אריבערגיין איך גיי פארקויפן נאך א קאנטראקט, קאלעקט איך נאך פרימיום, קאלעקט איך נאך פרימיום, קאלעקט נאך פרימיום, און באלד העסטו זען א משל פון דעם. אקעי, סאו גייענדיג די חודש, כ'טוה די זעלבע זאך, איז נישט פרעזענט, אופס. אקעי, סאו איך טוה עס נאכאמאל און נאכאמאל און ביז ביז די, אקעי און איך און איך טוה עס קעש סעקיורד, קעש סעקיורד מיינט אז ווען איך טוה דאס לייג איך אוועק גראד די צען טויזנט דאלער אדער די ניין א האלב טויזנט דאלער אז דזשאסט אין קעיס ס'גייט טאקע אראפגיין די מארקעט האב איך דא די ניינטי פייוו דאלער, די ניינטי פייוו האנדרעט דאלער איז רעדי צו קויפן די די שעירס פון אים, סאו ס'נישט אז איך געמבל אז אפשר גייט עס גיין ווייל איך האלט ס'גייט נישט אנקומען. ניין איך ווייס אז ס'קען אז ס'גייט אנקומען, דער איז א טען פערסענט טשענס אז ס'גייט אנקומען, און אויב ס'גייט אנקומען איים רעדי טו ביי איט, און באלד העמער זעהן וואס מ'טוט ווייטער, אבער ס'גייט זיין אין דיפרענט צייטן און דיפרענט פרייז רעינדזשעס, און לכה פ דעם גייט עס אוטאמעטיקלי אויסקומען אז דו ביסט אויך זייער גוט דאלער קאסט עווערידזש. סאו וואס דו זעהסט דא איז ווי ריפיטעדלי סעל קעש סעקיורד פוטס טו קאלעקט אפשן פרימיום. נאכדעם אבער וואס ס'געשענט וואנס א סיין, דאס מיינט ס'איז אנגעקומען צו ניינטי פייוו דאלערס, אזוי ווי די משל האט זיך אויסגעמעקט וואס איך האב פריער געזאגט, אזוי, ס'איז אנגעקומען צו ניינטי פייוו דאללער, יעצט אוין איך הונדערט שעירס אויף ניינטי פייוו דאללער פאר ניינטי פייוו הונדערט דאללער טאטעל, אקעי? וואס איך קען יעצט טון איז, יעצט קען איך גיין און פארקויפן א קאל, וויפיל געלט האב איך געצאלט פאר די שעירס פאר די SPY שעירס? נישט הונדערט דאלער א שעיר, ניינטי פייוו דאלערס א שעיר, איך בין גרייט עס צו פארקויפן פאר עני פרייז העכער ניינטי פייוו דאלערס אקעי באט כ'גיי עס נישט פארקויפן פאר אונטער ניינטי פייוו דאלערס סאו אפילו די מארקעט האט געטראסקעט לאמיר זאגן צו ניינציג דאלער צו אכציג דאלער גיי איך און איך פארקויף א קאל יעצט א קאל לאמיר זאגן איך מאך א משל פאר הונדערט דאלער דאס מיינט אז אויב SPY גייט ארויף גיין צו הונדערט דאלער ביז עקספיירעישן מוז איך געבן פאר די אפשן בייער די הונדערט שעירס פאר הונדערט דאלער אבער איך האב עס באקומען פאר ניינטי פייוו און איך געב אים עס פאר הונדערט האב איך פארלוירן געלט? איך בין זייער סעקיורד ווייל איך האב די שעירס אים צו געבן אקעי סאו לאמיר גיין באלד און מיר זעהן א משל אויף א טשארט. סאו וואס איז געשענט איז יו העוו בעסט אוו באוט ווארלדס, אקעי? דו האסט סיי אז דו האלטסט אין איין באקומען, אנדערע מענטשן דארפן האבן משוגענע דיסציפלין כדי צו קענען נעמען עדווענטידזש פון דעם, פארוואס? ווייל זיי דארפן ווארטן ביז ס'גייט אראפגיין, איך זעה ס'גייט דערווייל ארויף און ארויף און ארויף, א אנדערער דארף נישט האבן אזויפיל דיסציפלין, פארוואס? ווייל ער דארף סך הכל באקומען נאכאמאל געלט א חודש, נאכאמאל געלט א חודש, נאכאמאל געלט א חודש, ביז ס'קומט אן צו די נידריגע פרייז וואס ער האט געוואלט. אבער מ'דארף זיין דיסציפלינט פאר דעם, ווייל אויב ביסט נישט דיסציפלינט, דעמאלטס וועט עס נישט ארבעטן. סאו דאס וואס איך וויל יעצט ווייזן, יעצט גיי איך נעמען אלע ביידע סטרעטעדזשיס, סיי די קעש סעקיורד פוטס, און סיי די קאוויד קאלס, און אונז גיימיר איבערגיין די לעצטע חודש, די לעצטע יאר, די לעצטע צוועלף חדשים, וויאזוי דאס וואלט ווען געארבעט ווען איינער האט געטון דאס ווערסעס איינער וואס איז געגאנגען סתם געקויפט סטאקס און געקויפט SPY, איך קוק בעיקר אויף SPY יעצט סתם פאר די משל, ווייל דאס איז די מאוסט ליקוויד ETF וואס מענטשן קויפן. אקעי איך גיי טרייען צו איך קען דא אריינזומען ווייל ס'איז אביסל זייער קליין, ס'איז אביסל קליין דא, סאו ס'איז די לעצטע יאר די SPY, סאו קוק אהער א משל. איך בין געגאנגען דא, לאמיר זאגן, טריי אריינצוזומען, לאמיר זען נאך איין מאל, אופס, ניין, אה, דא האט עס געגאנגען, אקעי, סאו, כ'האף אז יעצט קענסטו זען, סאו דא איז אנפאנג, דאס, מ'רעדט דא פון א יאר צוריק, דאס איז צוויי טויזנט און, דאס איז טו טויזנט און טווענטי וואן, אקעי, ממש א יאר צוריק, די פארטין וואס דו זעסט איז די טאג וואס עקספייערט די אפשענס, אקעי, סאו איך בין געגאנגען דא ווען די די מארקעט איז געווען, לאמיר צוריק גיין דא א סעקענד, די מארקעט איז געווען דא ביי בערך פֿיר הונדערט און דרײַסיק, בין איך געגאנגען און איך האב פארקויפט א פֿיר הונדערט און פֿיר פוט, אקעי. אביסל שווער, אקעי, איך האף אז מען קען זעהן. סאו איך האב פארקויפט א פֿיר הונדערט און פֿיר פוט. דא. יעצט איז דורכגעגאנגען די חודש, וואס איז געשען? די מארקעט איז קיינמאל נישט אנגעקומען צו פֿיר הונדערט און פֿיר דאלער, סאו האט עס עקספייערט, דעיס דא שטייט עקספייערט. פארוואס האט עס עקספייערט? ווייל די אפשן בייער האט פארלוירען זיין געלט, די אפשן סעללער וואס איך בין געווען האט פארדינט די געלט, קעי? וואס האב איך געטוהן? ס'האט עקספייערט, איך האב גראד געגאנגען און פארקויפט נאך איינס, איך בין נאך אלץ געווען קאמפארטעבל צו פארקויפן אויף די זעלבע לעוועל און ס'האט ווייטער עקספייערט, אבער וואס איז געשעהן אין די מין טיים? אין די מין טיים איז די מארקעט ארויף געגאנגען זייער שטארק, סאו איך בין נישט אין אז דו גייסט אריין און וועסטו פארשטיין אז ווי העכער דו פארקויפסט אלץ מער געלט באקומסטו, און ווי נידריגער דו פארקויפסט אלץ ווייניגער געלט באקומסטו, סאו איך האב שוין נישט געקענט פארקויפן ווייטער אויף די לעוועל, ווייל די לעוועל וואלט איך שוין גארנישט באקומען, בין איך געגאנגען א העכערע לעוועל, פארוואס בין איך געגאנגען א העכערע לעוועל? ווייל איך האב געזען בעיסד אויף וואס איך האב דא געזען אין די מארקעט אז דא ווען די מארקעט איז דא אראפגעגאנגען און זענען אריינגעקומען בייערס צוריק ארויפצופושן בין איך געווען קאמפארטעבל אז דאס איז גענוג א נידריגע לעוועל. אקעי סאו כ'פארקויף דא און ווייטער עקספייערט וועל איך פארקויף נאך איינס דא בעיסד אויף די לעוועל פון דא טאמער דו זעסט ווייטער עקספייערט האב איך פארקויפט נאכדעם דא בעיסד אויף די לעוועל פון דא און ס'האט שוין אויסגעזען כמעט אויסגעזען אז איך גיי טאקע דארפן אפקויפן די שעירס. סאו קוק וואס איז געשען, דאס ווערט אנגערופן אין די מאני, ס'איז שוין געווען אין די מאני, אבער ווען ס'איז אנגעקומען למעשה איז עס צוריק ארויפגעגאנגען און ס'האט עקספייערט, אקעי, נישט ווייל איך בין דער גרעסטער חכם, נאר אזוי האט דער אייבערשטער געוואלט, ס'איז אזוי געשען, און כ'האב פארקויפט נאך איינס, יעצט האב איך שוין צוריק געקענט פארקויפן אויף א נידריגע לעוועל, סאו איך בין געגאנגען ווייטער בעיסד אויף די לעוועל, איך האב פארקויפט נאך איינס, און ווייטער האט עס. עקספייערט, יעצט אז די מארקעט ארויף געשמיסן זייער שטארק און כ'האב שוין נישט געקענט פארקויפן און באקומען מיין גוטע פרימיומס אויף די לעוועל בין איך צוריק געגאנגען דא אויף א הויעכע לעוועל אויכעט בעיסד אויף דא און וואס איז געשען דא ווייטער ס'האט שוין אויסגעזען כמעט אז איך גיי דארפן אפקויפן די שעירס באט כ'האב עס נישט געדארפט אפקויפן ווייל די לעצטע טאג האט עס עקספייערט אקעי ווייטער נישט וועגן מיין גרויסע חכמה און ס'וואלט גארנישט געשען ווען עס עקספייערט נישט און איך באקום עס באט אזוי איז געווען די סיטועישן. אקעי, האט עס עקספייערט. זעהסט? פיין. יעצט האב איך פארקויפט ווייטער דא. אקעי, און יעצט וועסטו זעהן וואס איז געשעהן. אקעי, און אונז זעמיר שוין כמעט פיניש, כ'האף אז ביז פינף מינוט וועט מען זיין פיניש, איך וויל נאר מאכן זיכער אז די פוינט קומט גראד אקראס, גוט אקראס. וואס דא איז געשעהן איז. דו האסט אדרעסט, כ'האב פארקויפט א פאר פארטי עיט פוט און כ'בין געווארן אסיינט הונדערט שעירס פון SPY פאר פאר פארטי עיט. אסיינט

די סטאק מארקעט גייט צוריק ארויפגיין צו העכער פֿיר הונדערט פֿארטי אַכט, מוז איך פארקויפן מיינע הונדערט שעירס פאר העכער פֿיר הונדערט פֿארטי אַכט, און דא קענסטו ווייטער זען ס'האט עקספייערט, ווייל ס'איז ארויפגעגאנגען אביסל דא, אבער ס'איז צוריק אראפגעגאנגען גראד, האב איך פארקויפט ווייטער א קאל, אין די זעלבע צייט בין איך געגאנגען און ווייטער אנגעהויבן צו פארקויפן פוטס, ווייטער עקספייערט, כ'האב פארקויפט נאך א פוט, עקספייערט, אויך האט אויסגעזען אז ס'גייט קומען שווער, זעסט דא האלט איך אין איין פארקויפן קאלס, ס'האט שוין אויסגעזען אז איך גיי עס עקסערסייזן דארט, ניין, איך אן עס נאכאלץ, עס האט עקספייערט, איך פארקויף ווייטער, אקעי, פארקויף ווייטער, און ביז די פוט וואס מ'האט פארקויפט איז שוין ווייטער אראפגעטראסקעט די מארקעט, אזוי ווי אונז האמיר אלע מיטגעהאלטן די לעצטע פאר וואכן, און אוןך שוין נאך שעירס פאר די פרייז פון פאר טען, אקעי? סאו אויבן אויף, יעדער איז אין א לאס, איך בין אויך אין א לאס, ווייל קוק אן, איך און שעירס פאר פאר פארטי עיט, און פאר פאר וויפיל איז דא פאר פֿופֿצן, פאר טען, אקעי? און יעצט איז די מארקעט ביי ביי טרי עיטי בין איך אויך אין א לאס, באט יעצט וועסטו זען די סך הכל פון די גאנצע סטרעטעדזשי. סאו, קודם קענסטו זען, די סך הכל איז אזוי, איך אוין יעצט צוויי הונדערט שעירס, הונדערט שעירס פאר פאר פארטי עיט, אקעי? הונדערט שעירס פאר פאר סענט. מיין עוורידזש פרייז, אז איך נעם מיין עוורידזש, קומט אויס, כ'האב מיר גערעדט פון דאלער קאסט עוורידזשינג, יא, סאו דאס איז יעצט א דאלער קאסט עוורידזשינג סטרעטעדזשי, מיין עוורידזש פרייז איז פאר טווענטי ניין, יעצט טרעיד עס ביי טרי הונדערט און ניינטי דאלער, סאו אויבן אויף בין איך יעצט אין א לאס פון סעווען הונדערט, סעווענטי עיט הונדערט דאלער, סאו איך בין פונקט ווי ענק? ניין, ס'איז סאך א קלענערע לאס פון די וואס האט געקויפט אין די טאפ, אבער איך בין נאך אלץ אין א לאס, באט דער איז מאור, אקעי? סאו דאס איז א עקזעמפל פון א אפשען טרעין עז אוו טודעי, ס'איז נישט עקוראט פאר יעדן טאג און ס'איז נישט עקוראט פאר די מינוט, באט דזשאסט אין דזשענערל, וואס דו קענסט דא זעהן איז, א טרי עי די וואן קאל צאלט א מענטש בערך נײַן דאלער פער שעיר טיימס הונדערט, סאו בערך נײַן הונדערט דאלער פער שעיר, אקעי? און דו זעהסט דא אויף די לינקע זייט א עראו אז מען רעדט דא פון פון פון א זאך וואס עקספייערט א חודש ארום, איין און דרײַסיק טעג ארום. סאו. אסומינג אז איך האב ביי יעדע פוט וואס איך האב פארקויפט נישט באקומען נײַן הונדערט דאלער נאר פֿינף הונדערט דאלער ווייל מען באקומט נישט אייביג אסאך, היינט באקומט מען מער וועגן די וואלעטיליטי איז אזוי גרויס אז די אפשען פרייסינג איז אויך אינקלודעט אסאך וואלעטיליטי, אקעי סאו כ'האב דרײַצן מאל פארקויפט פוטס. א עוורידזש פון פֿינף הונדערט דאלער מיינט אז כ'האב באקומען נאך זעקס א האלב טויזנט דאלער, סאו יעצט אנשטאט צו האבן א מיינוס פון סעווענטי עיט הונדערט בין איך מיינוס נאר פירטין הונדערט דאלער, באט דער איז איווען מאר, כ'האב דאך פארקויפט אפאר קאלס אויך, סאו כ'האב פארקויפט זעקס מאל קאל קאנטראקטס, אז דו טיילסט עס אפ איז עס זעקס מאל, און אסומינג פֿינף הונדערט דאלער יעדע מאל האב איך געמאכט נאך דרײַ טויזנט דאלער, ס'קומט אויס אז ווען די מארקעט טענקט אזוי ווי ס'איז יעצט האלט איך דערווייל נאך אלץ ביי א פראפיט אין די לעצטע יאר פון סעווענטין הונדערט דאלער אויף א מארקעט וואס יעדער וואס האט דא אריינגעלייגט געלט אין עני פוינט אין טיים וואס איז פרייער פון די לעצטע פאר וואכן האט דערלייגט געלט. אקעי סאו די מארקעט האט געטענקט און אינצווישן. האבן מיר אונז געמאכט. סאו די קוועשטען וואס יעדער דארף זיך פרעגן איז, אר יו סיריעס אבאוט יור טרעידינג? אבאוט יור אינוועסטינג? איז דאס זאכן וואס דו ווילסט עכט מצליח זיין? אדער ווילסט דיך סתם ארומשפילן? און וואס איך האב ליב צו פרעגן אייביג מענטשן איז, וויאזוי זעהט אויס דיין אינפארמעישאן ווערסוס דיין אינקאם? ס'איז זייער גוטע אינפארמעישאן, די קוועשטען איז, אר יו דואינג סאמטינג אבאוט איט? אר א יור נאט דואינג סאמטינג אבאוט איט, סאו ס'איז זייער וויכטיג טו סטאדי הארד ווייל ס'איז זייער א זייער וויכטיגע נושא וואס אונז רעד מיר דא, און אפילו דו האסט עס פארשטאנען וואס אונז רעד מיר קען עס זייער שנעל ארויסגיין פון קאפ, דארף עס חזר'ן נאכאמאל און נאכאמאל, און דאס איז א דרך ארוכה קצרה אז דו דארפסט האבן פעישענס ביז דו לערנסט דיך עס אויס ביז דו קענסט עס טון, און ס'איז זייער א וויכטיגע זאך א מענטש זאל האבן א אקאונטעביליטי פארטנער, ארבעטן מיט א מענטאר. מענעזש א מיך, אבער טרעף א מענטאר וואס דו קענסט ארבעטן, טרעף א אקאונטעביליטי פארטנער, איינער וואס האט די זעלבע גאולס ווי דיר, און דו קענסט צוזאמען מיט אים ארבעטן, ס'איז א זאך וואס איינער זאל דיך האלטן אקאונטעבל, איינער זאל דיך האלטן דיסציפלינד, זאל איבערגיין וואס דו טוסט, זען צו דו טוסט גוט, וויאזוי קענסט דיך פאררעכטן דעם וואס דו טוסט, און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף אויף אזא וועג איז חפץ השם בידינו יצליח. און איך וויל עס עפענען, איך ווייס עס איז שוין איבער א שעה, אבער איך האב צוגעזאגט איך קוק נאך די קוועשאנס, איך וועל ווארטן נאך אפאר מינוט צו ענטפערן עני קוועשאן וואס איך קען, ווער ס'דארף גיין זאל גיין, איך וויל נאר נאכאמאל ווייזן די אימעיל אדרעס, אויב האסט עני קוועשאנס איז עס ask at chaim eckstein dot com, אזוי ווי ס'ספעלט זיך דא, קענסט קוקן, אז דו דארפסט גיין גיי, און קענסט איבער קוקן נאכאמאל די רעקארדינג, און איך וועל דערווייל קוקן אין די טשעט ווינדאו וואסערע קוועשאנס ס'איז דא.

איך בין נישט די גרעסטע עקספערט אין פראגרעמינג באט איך יוז עקסעל און איי טינק איטס אמעזינג, די אדישען אלעס אין עקסעל און יו גרו איט אוט, דעמאלטס ווייס איך נישט וואס צו זאגן, איים פראבעבלי נאט די פערסאן פאר יו, באט עקסעל, איך האב נישט קיין שום פראבלעם מיט עקסעל ברוך השם איט ווארקס וואנדערפולי פאר מי. סאו פרעגסט א גוטע קשיא, וואט דו יו דו איף די SPY גאוס טו AD דען יו קענט סעל די ניינטי פייוו קאל פאר נארמאל פראפיט? עקסעלענט קוועשאן, ס'קען זיין, באט איך וויל דיך פרעגן, וואס טוסטו ווען דו קויפסט עס אוטרייט פאר א הונדערט דאלער, וואס טוסטו דעמאלטס ווען ס'גייט צו AD, דעמאלטס ביסטו אסאך אין גרעסערע צרות, דא כאטשיג ביסטו פון ניינטי פייוו צו AD, דאס איז נאמבער וואן, נאמבער טו, איך מיין אז די די די די וואס פרעגט די קוועשטן איז אביסל האט מער אביסל מער נאלעדזש ווי רוב אירע וואס זענען דא סאו איך העל דיר זאגן וואס דו טוסט דו גייסט נישט פאר א חודש עקספערעשן דו גייסט פאר צוויי חדשים עקספערעשן דו גייסט פאר דריי חדשים עקספערעשן דער איז אלוועיס א וועי אוט איך מיין ערגעץ דו גייסט פאר א יאר דו קענסט דיך פאזישענען אויף א וועג זאלסט קענען קאלעקטן פרימיום אקעי ס'גייט נישט זיין די גרעסטע פרימיום באט פון די אנדערע זייט איף יו דו איט וויט די דאלער קאסט עווערידזשינג איידיע מיינט עס אויך אז יעצט גייסטו אנהייבן צו פארקויפן פוט אפשענס אונטער עי די און דאס מיינט אז דיין נעקסטע אסיינמענט גייט זיין אונטער עי די וואס ס'גייט דיך געבן סאך א בעסערע דאלער קאסט עווערידזשינג ווי די וואלסט ווען געהאט פארדעם, איי האופ דעט מעיקס סענס, סאו נאכאמאל די גייסט פארקויפן קאלס פון לענגערע עקספיירעישן דעיטס, און דו גייסט ווייטער פארקויפן דיינע פוט אפשענס פאר אונטער דעם כדי צו אינקריסן די דאלער קאסט עוורידזשינג, איי האופ דעט מעיקס סענס פאר יו. יו לאסט מי, אקעי ליסן אונז קעמיר האבן א פרייוועט קאנווערסעישן פון דעם, אקעי טענק יו ווערי מאטש פאר יור טיים און דיטעילד עקספלענעישן, א ווערי גוד און סאליד קורס, אקעי טענק יו אפרישיעט איט. איי לאסט יו עט די אפשענס, דיס וואס ווערי קוויק, איך האב פארשטאנען אז ס'קען געשען אז מ'גייט מיך פארלירן ווייל ס'איז עדווענסד און איך האב נישט גערעדט צו קיינעם די וואן אן וואן, איי וואלד ענקארעדזש יו גיי צוריק צו די רעקארדינג און הער עס איבער צוויי דריי מאל און קוק צו די קענסט עס כאפן, ס'איז נישט אזעלכע ראקעט, דארפסט עס כאפן, איינמאל דו האסט עס געכאפט מיטן אייבערשטנ'ס הילף יו גאנא העוו איט, און אז דו ווילסט זייער שטארק עס קענען און דו פארשטייסט נישט עפעס קענסטו מיך עני טיים אימעילן און איי וויל טריי טו

אז איך רעד דא צו מענטשן וואס האבן פארטפאליאוס, איך רעד צו מענטשן וואס אינוועסטן אין די סטאק מארקעט, זייער אסאך מענטשן זענען אויף די קאלל האב איך שוין גערעדט פרייוועט, איך ווייס ווער ס'איז דא, מענטשן האבן פארטפאליאוס, איך רעד נישט פון איינער וואס האט צען טויזנט דאלער צו גיין קויפן און פארקויפן אפשען ספרעדס מיט די זאכן, דאס איז א עקסטערע זאך, סאך מער עדווענסד, פון דעם קען מען עקסטער שמועסן, דאס איז די קורס וואס אונז טוען מיר אויך צו העלפן מענטשן מיט קו מ און די אפשענס קורס פאר אינקאם, אקעי נישט פון דעם רעד איך, איך רעד פון מענטשן וואס האבן פארטפאליאוס הונדערט, צוויי הונדערט, פינף הונדערט טויזנט דאלער, איך ווייס איינער וואס די קורס האט וואס האט מער ווי איינער וואס איך מיין איך עס עטליעסט דרײַ אירע וואס האבן איבער א מיליאן אין א פארטפאליאו, וואטעווער, צו די מענטשן רעד איך ווען איך רעד פון די סטרעטעדזשי, דאס איז א סאונד סטרעטעדזשי, איך רעד נישט יעצט פון געמבלען, איך רעד נישט יעצט פון אגרעסיוו, איך רעד פון א אלטערנאטיוו אנשטאט צו מאכן דיין גאול איז צען פראצענט א יאר, צו פופצן פראצענט א יאר, און דו ווערסט משוגע פון די טורבולענס וואס איז דא אין די מארקעט, דאס איז א סטרעטעדזשי וואס קען דיר צולייגן אפאר פוינטס, און דו וועסט נישט אזוי משוגע ווערן. שלאפן רואיגער ביינאכט, קענסט מאכן צוואנציג דרייסיג פראצענט א יאר לעקאווע דעם, און דו ביסט סאך אין א סעיפער סיטועשן. איי האופ דעט מעיקס סענס. אקעי, ענד איי וויל פיניש איט וויט דיס, טענק יו סאו סאו מאטש פאר ביאינג וויט מי, און כ'האף אז די אינפארמעישן וואס מ'האט געקאווערט היינט העט דיך העלפן בעזר השם צו מצליח זיין בעסער מיט דיינע מיט דיינע אינוועסטן און מיט דיינע טרעידינג, און חפץ השם בידינו יצליח.